L-għan tal-kampanja nazzjonali dwar il-konservazzjoni tal-ilma Water Be the Change huwa li mhux biss teduka dwar il-ħarsien u l-konservazzjoni tal-ilma iżda li b'mod effettiv timplementa miżuri li jgħinu biex nużaw l-ilma b'mod aktar effiċjenti jew li jużaw sorsi alternattivi ta' ilma. Biex dan iseħħ fil-prattika, uffiċjali tekniċi żaru djar, irziezet u uffiċċji ta' applikanti li wrew ix-xewqa li jieħdu sehem f'din l-inizjattiva bil-għan li jevalwaw il-konsum tal-ilma u joffrulhom soluzzjonijiet u miżuri li meta implimentati jissarrfu f'użu aktar effiċjenti tal-ilma. Qasam importanti ħafna li jiddependi fuq l-użu tal-ilma huwa s-settur agrikolu. Biex titjieb il-konservazzjoni tal-ilma l-kampanja Water Be the Change rriabilitat ġibjuni, ċisterni u bjar privati, biddlet pajpijiet biex jinġabar jew jintuża aħjar l-ilma tax-xita u stallat sistemi ta' drip irrigation biex titnaqqas il-ħela fit-tisqija.
Lili għamluli ħafna affarijiet. Għandi dil-ġiebja hawn għamlu l-cover tagħha li hija protezzjoni għall-ilma kemm ix-xemx u kemm ir-riħ. U għamlu li l-mejnijiet tal-ilma bil-valvi fejn xismu għamlu li pompa biex ikun nista' insaqqi.

Wieħed joħroġ minn ġo sistema ta' tank tal-ilma u l-ieħor sempliċi biex insaq is-siġar iktar il-qoddim. L-iskop huwa li issaq bil-drip derrication biex ma jinħelix ħafna ilma. Qabel kont insaq bl-springers, l-springers itajru ħafna ilma u jisir ħafna ħella ta' ilma iktar mill-li suppost. Peress li qatt ma kelli l-uħta l-ilma tax-xita, Saret tisqifa min-naħa tiegħi biex nilqa' daqsxejn ilma tax-xita li jmur ġo tankijiet biex inkun nista' nsaqqi minnu u ma jinħeliex biex dejjem nirriserva l-ilma jekk jista' jkun pur u tax-xita. Għandi erba' tankijiet tal-elf litru l-wieħed u fix-xitwa jimtlew tajjeb jiġifieri. Su 4,000 litru niġborhom ta' Xorta jibqa' l-fatt li ma jservikx fis-sajf għax dan huwa ammont żgħir ta' 4,000 litru. Però meta jkun hemm bżonn inġib bowser u nimla t-tankijiet bil-bowser u mingħajr ilma la tista' ssaqqi, la tista' tisqi, la tista' tixrob. Eh, mingħajr ilma ma tista' tagħmel xejn u l-ilma l-ħajja.
Għamluli l-irrigation fil-larenġ, siġar tal-frott bordieri l-larenġ u hekk. U qed nifranka l-ilma barra li qed nifranka l-ilma hemm jissaqgħu aħjar. Qabel ma kellix drip irrigation sewwa, kont insaqihom bil-konka, qed neħli l-miktar. U tinxef iktar malajr u ma kienx qed ikun biżżejjed, tifhem? Meta għamlu l-irrigation law mort ħafna ħjar. Jissaqqa ħjar, naħli inqas, tifhem? U nista' nagħmel ħaġa oħra waqt li qed inseqqi. Jiġifieri mort tajjeb ħafna. Is-sistema tiegħi għandi l-main li huwa pipe tal-50 sewwa u ħerġin pajpi toħrajn mas-siġar ta' 20 bil-kokkol waħda u għandek il-filter biex ma jitħamġux. U għandi l-pressure gauge

Kien joħroġ għax kienet tillikja. U bl-irrigation tal-larenċ koqgħod neħla ħafna iktar, tifhem? Allora ġifieri jiena qed neħli ilma inqas. Eżatt eżatt ma nistax ngħid, tifhem? Imma qed neħli ilma inqas
Settur ieħor fejn il-koll nistgħu nagħmlu xi ħaġa biex innaqsu l-konsum tal-ilma huwa dak domestiku, fid-djar tagħna. Minbarra l-kits li tqassmu lir-residenti ta' Malta u Għawdex il-kampanja Water Be the Change għenet bl-istallazzjoni għal dawk eliġibbli ta' aerators u showerheads bi flus baxx, jiġifieri li jaħlu inqas ilma, u bl-istallazzjoni ta' appliances bħal dishwashers u washing machines aktar effiċjenti.
Għamilna tliet tipi ta' installazzjonijiet, għamilna l-aereators fis-sinkijiet, għamilna x-shower heads, għamilna r-rain water gathering system u wkoll dishwasher ġdida. Ir-rain water gathering system ridnieh għaliex xtaqna nibdew nippreservaw l-ilma tax-xita għax nafu li huwa ta' benefiċċju aktar għall-qsari. L-ilma tar-rain water catchment system jintuża Mainly għat-tisqija ta' qsari fuq il-bejt. Ix-shower head peress li tista' tirregola l-pressure li toħroġ minnha qisha taħdem aħjar mingħajr ma qed teħli ħafna iktar ilma. U l-aerator se jgħinuna biex again qed tnaqqas l-ammont ta' ilma li qed joħroġ kemm mix-showers u kemm mis-sinkijiet. Id-dishwasher il-ġdida, peress li hija mudell ħafna iktar ġdid, sintendi kellha functions differenti u allura wieħed seta' jaqsam nofs ċiklu jew nofs l-ammont ta' affarijiet li tfajt ġo fiha, allura ilma ovvjament ħa teħli inqas. Dawn l-installazzjonijiet kellhom ħafna benefiċċji, fosthom li tnaqqas l-ammont ta' ilma li nuża. Nippruvaw naqra affarijiet mhux ħażin biex nikkonservaw l-ilma. Fosthom nippruvaw nieħdu showers ta' inqas ħin u nippruvaw li jekk ħanimla d-dishwasher dejjem nimlija sħiħa ħalli qed nuża to the full potential.

Il-banju kont nużah imma jiġifieri mhux daqshekk għax issa peress li qiegħed xahar iżjed eh, għandi ċans iktar nużah hekk għax moħħi mistrieħ li qiegħed nadif eh. Kuljum ma nistax ngħidlek żgur hekk għax jiena dalgħodu l-ewwel kont li ġie, imma l-kont li ġie kien ftit baxx iżjed mill-ieħor.

Qabel xejn joqgħod ħiereġ ħafna ilma, kienna naħlu ħafna ilma. Ġeli bil-bramel kienna niġbru. Kif kont insaqi biex nisqi naqra, jew kont minn talbit jew kelli ġol għalqa, ġeli kont nġib xi tankijiet, u mbagħad biex timla dawn li kelli jekk tisqi fis-sajf, ħanajdu fis-sajf, kien ikollok toqgħod timla t-tankijiet ma jaqbillekx li tisqi bil-vejt, għax il-vejt mhux qiegħed biex tisqi minnu. Issa hekk, jiena fis-sajf nista' nagħmel xi ħaġa per eżempju affarijiet bħal ngħidulu aħna kromp, ġidra, kapoċċi, affarijiet hekk, insomma xi ċeċċika hekk. U tisqi bil-kumdità mela. u ma tkun taħli xejn u tkun qed tuża li għandek. bis-saħħa tagħkom qegħdin nipproteġu l-ambjent U nifrankaw l-ilma u nħarsu inqas għax kien ħela ta' riżorsi.
Għamilna l-pompa ġol-bir, għamilna l-aerators mal-vitin tas-sinks u għamlu li toilets bidda bil-flash. Jekk hemm ċans li jiena nnaqqas mill-konsum tal-ilma u niġbor tax-xita u nuża lilu Nuża lilu. Nuża għal kollox barra għax-xorb, jiġifieri showers, toilets, washing machines. Jiena nipprova kemm jista' jkun innaqqas minn ħsarat li jistgħu jżiru hekk konsum għal xejn tal-ilma. Il-conservation tal-ilma l-iżjed raġuni, fimt? Jiġifieri fil-kontijiet Rajt naqqis kbir, ġifieri għenitna minn kull banda speċi.
Qasam ieħor li benefika mill-kampanja Water Be the Change kien is-settur pubbliku fejn saru diversi interventi f'uffiċċji pubbliċi Biex fost oħrajn jinġabar l-ilma tax-xita u jintuża bħala sors alternattiv ta' ilma.
Bis-saħħa ta' Water BD Change, tal-aħħar installajna pompi ġodda illi peress li fil-toilets għandna flush valves dawn kontrollaw aħjar il-konsum tal-ilma. U b'hekk qegħdin anki niffrankaw l-ilma b'dawn il-pompi u anki bl-aerators li waħħalna fil-vitien tas-sinkijiet kollha. Il-moisture sensors li ġew stallati mingħand il-Water BD Change sibnihom utli ħafna għaliex dawn nqasmuhom fejn irridu fil-ġnien tagħna fejn irridu l-iktar li monitorjaw is-saqi. Sistema tajba ħafna. Tirrapporta elettronikament fuq il-mobile, fuq laptop, fuq computer, tifhem u tagħti rendi kont x'qed jiġri, eċċetera. Bekk inkunu nagħmlu ġid kemm biex nifrankaw l-ilma u kemm anki biex nżommu il-livell mixtieq ta' saqi għal ċertu pjanti, għax għal ċertu pjanti iridu inqas ilma oħrajn iridu iktar. Ta' min jgħid ukoll li aħna hawnhekk bħala ilma biex nużaw għas-saqi kollu mill-ġibjun jittieħed, jiġifieri għandna biżżejjed, tifhem, speċjalment issa li anke qegħdin niffrankaw, qed tifhem m'għandix għalfejn insaqqu abbundantament meta m'hemmx bżonn. L-Awtorità tal-Ippjanar peress li għandha l-binja mifruxa ħafna, għandna bejt enormi, għandna sistema ta' catchment tal-ilma tajba ħafna, allura dal-ġibjun jintela' malajr, jiġifieri inti mhux qed timlih darba biss u tuża minnu, kull meta tagħmel ix-xita, ġifieri jarġa' jintela' jerġa' jintela', tifhem, u b'hekk m'għandniex bżonn nużaw ilma tal-ħin.
L-ilma huwa essenzjali għalina, huwa l-ikbar għodda li għandna aħna biex nitfu n-nirien u nintervjenu eh, f'każijiet ta' emerġenza. Primarjament qabel l-ilma li kien jaqa' mix-xita kien jinħela, jgħaddi fuq il-bjut u jinżel u jinħela. Permezz tal-water bid change b'installazzjonijiet li saru qed jinġabar, ftit minnu qed jintuża l-irrigation tal-ġonna tal-madwar u allura qed nieqfu nużaw l-ilma tal-vit u nużaw dan l-ilma. kif ukoll qed jintuża għal ħasil tal-vetturi biex bih aħna nkunu nistgħu naħslu l-vetturi mingħajr ma nużaw l-ilma tal-vit. Bej wieħed u ieħor ehm, f'kull stazzjon jintuża minn 600 litru sa 1000 litru fil-ġimgħa ilma biex jinħaslu l-vetturi kollha, speċjalment eh, stazzjon bħal taħal far li għandek ħafna vetturi. Issa dak l-ilma kollu qed jiġi frankat, jiġifieri ġiet ikollna ġimgħat li meta tagħmel sew ix-xita nkunu nistgħu nifrankaw milli nużaw l-ilma tal-viti. U bekk għall-inqas jekk xejn dak l-ilma kollu mhux qed jinħela. U water bit change għenitna li niġbruh u nużaw. Fi ftit kliem, ehm, dak l-ilma kollu li jinġebar fuq il-bjut u fuq il-bjut tal-garaxxijiet qed jinżel ġo sistema tal-ilma ġo tank u minnu toħroġ ġo sistema ta' power wash apposta li tuża inqas ilma biex il-vetturi jinħaslu b'mod iktar effiċenti. Aħna biex nikkonservaw l-ilma nimxu ma' rekomandazzjonijiet kollha ta' water bidi change u fil-flashings u fil-vitin installajna daw il-miżuri kollha biex kemm jista' jkun naqsu l-użu tal-ilma eh, għaliex ilma moħli u ilma għal xejn fir-realtà.
Il-kampanja Water Be the Change kienet sors ta' informazzjoni u offriet teknoloġiji li jagħmlu differenza fil-konsum tal-ilma fi djarna, fl-agrikoltura u fuq il-post tax-xogħol. Permezz ta' dawn l-interventi kollha, flimkien se nkunu qed innaqsu l-konsum tagħna. Iċ-ċifri Jitkellmu weħidhom. Iżda dan mhux biżżejjed. Ilkoll irridu tassew nemmnu u nagħmlu l-almu kollu tagħna biex bil-prattika u b'tibdil anke żgħir fl-imġiba tagħna ta' kuljum, Innaqqsu l-konsum tal-ilma. Illum it-teknoloġija tjiebet ħafna u hawn diversi mezzi, sew fid-dar jew fuq il-post tax-xogħol biex nużaw l-ilma aħjar, b'mod aktar effiċjenti jew saħansitra minn sorsi alternattivi. Matul il-kampanja Water Be the Change aħna għamilna l-parti tagħna biex nuru x'jista' jsir. Iżda issa jeħtieġ li inti tagħmel il-parti tiegħek. L-ilma. Ibda minnek.
Dan il-proġett hu parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea bħala parti mill-Fond ta' Koeżjoni, Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 2014-2020.